Wel dwi yma efo yr Arolygydd Gethin Jones o Heddlu'r Gogledd i siarad am raglen sydd wedi cael ei chefnogi ers tro erbyn hyn gan Heddlu'r Gogledd i helpu pobl efo dementia a'u teuluoedd nhw. Uh, this is a programme that, that I'm going to be speaking with uh, Inspector Gethin Jones about um, uh, to help people with dementia uh, and their families. A Gethin, yr Herbert Protocol ydy enw y rhaglen. Mae be ydy'r Herbert Protocol? Y Protocol Herbert ydi 'di cael ei enwi ar ôl Mister Herbert oedd yn diodda' efo efo dementia yn yn Lloegr a oedd o'n mynd ar goll y' reit aml ag yym m- ma' nhw 'di sefydlu y Protocol Herbert ar ei ôl o mewn ffor' i gofio amdano fo. Yym mae o yn yn wbath i helpu yym cadw pobl yn saff. pobl sydd efo dementia, pobl yy sydd yn debygol o fynd ar goll, pobl sy'n fregus yn y gymuned mewn ffor', a ma'r protocol yn wbath yy reit syml ond yym effeithiol ofnadwy sydd yn mynd i helpu pobl aros yn saff. A be' ydi o, ma' 'na ffurflen yym 'dach chi'n gofyn i bobl, teuluoedd pobl â dementia i i llenwi mewn, os ydyn nhw'n mynd ar goll wedyn ma' nhw'n gallu pasio yr ddogfen yma wedi llenwi ymlaen i'r heddlu. Pa fath o wybodaeth 'dach chi'n gofyn amdano fo ar y ar y ffurflen? Yy ia, mae hynna'n berffaith wir. Mae, mae ddogfen reit syml a mae'n cynnwys lot o fanylion amdan um, i, i enw, cyfeiriad, sy'n maen nhw'n edrych, a mae yna lot o wybodaeth hefyd ynglyn â'i gorffennol nhw, um, lle ddyn nhw yn gweithio, lle nath nhw brodi, lle ddyn nhw'n byw. Um, mae, ma, um, edrych dros pobl sy'n mynd ar goll o blaen, di, di deitha ni bod pobl yn teddu fynd yn ôl i'r gorffennol mewn hmm. ffordd. rhywun efo dementia yn enwedig yym ella bod i y cof um, diweddar nhw yn reit drwg ond eto rhyw co uh, mynd yn ôl blynyddoedd yn dda iawn a maen nhw'n teddu fynd yn ôl wedyn i llefydd sydd wedi bod uh, yn, yn agos at eu calon nhw yn, yn y gorffennol. Felly mae'r mae ddogfen ei hun yn rei syml i lenwi, uh, fel ydych chi'n dweud, mae'r teulu yn cadw copi wedyn, A wedyn mae'r mae'r mae'r yy ffurflen yn cael ei roid i'r heddlu wedyn os 'di'r person bregus yna yn dal goll. A mae'r wybodaeth yna mewn un lle yy ac yn gallu cael ei roi i chi pan fel arall efo pobl yn poeni am yr person sy'n mynd ar goll dan straen bryd hynny bosib sa'n fwy anodd hel y wybodaeth at i at i gilydd. F- fysa yym fel fedrwch chi ddychmygu ma' ma' teuluodd a a a ffrindia pan ma' nhw'n reportio wbath fela i'r heddlu bod 'na rywun yn agos iddyn nhw wedi mynd ar goll, weithiau da, ma, da ni'n methu rhoi manylion, os da ni wedi dogfennu fo i gyd ar, ar hwn yn y lle cyntaf, mae bob dim yn barod i fynd, uh, a mae o reid yr, y starter for ten, fel da ni ddeud wedyn i'r heddlu, lle i chwilio amdanyn nhw, lle i reid yn, yn, yn, yn um, adnoddau ni mewn ffordd i wneud siŵr bod ni'n ffeindio nhw gyn gyntaf a phosib. Reit, lle mae pobl yn cael gafael ar hon? Dyn nhw'n gallu mynd ar-lein a falle? Yndi, mae yna uh, gopi a mwy o um, uh, wybodaeth ar gael trwy wefran uh, Heddlu Gogledd Cymru. Um, fe wnaeth rhywun mynd hefyd i, i, i sbio dan yr Alzheimer's Society, mae yna lot o fanylion am, amdano fo fanna. Um, mae yna gopi o'r, or ffôn gyda fi fama rwan, fel yn dweud mae'n syml iawn a swn i'n annog rhyw deulu neu rhyw ffrindiau really, sydd efo person o fewn y teulu yn y sefyllfa yma i, i, um, i lenwi na hein i fewn, gadael yr heddlu wybod bod o, mae'r ma broses yn syml ofnadwy a mi fedrith o um, helpu uh, darganfod i, i, i, uh, per, i person ar goll yn, yn, uh, yn gynt um, na, well, gyn gyntaf a phosib, okay. really.

Caring for somebody, living with, with dementia, this is a, a little something that, that could prove very, very useful. Diolch yn fawr iawn, Gethin, am ddod yn iawn uh, am y sgwrs. Felly, uh, dyna chi, dwi wedi dysgu rhywbeth newydd a gobeithio bod o rhywbeth yn helpu chi wedyn.